Pɔn na Atɛnhene Akua a ɛyɛ Atɛnhene Akua Mpɔn na Atɛnhene Akotene. Atɛnhene Akotene deɛ Otumfoɔ na ɛwɔ no apart from ɛyɛ wɔn na ɛwɔ no nti yɛfrɛ no Ɔhene Ba Ɔtene no Ɔhene Ba Boakye Yi Adɔm Atɔnsa number 2. Na ɔno nso ɔna ɔno nso Ɔhene Ba no na n'atɛnhene wɔn nso na ɛwɔ me nti me nso me papa ne atɛnhene. Me papa ne atɛnhene. Eti obi bɛka sɛ ebi ankɛnɛ yi a ɛno ɛne ɛɛ torch light. ɛne ɛne kanea yɛde ko yɛde yɛde wɛ nana yɛde yɛ biribiara yɛde kɔ ɛwɔ ɛno no ɔɔ nti ne saa na ɛteɛ nti wei no ne biribi a wei na nka yɛde kɔ ko ɛne ɛne yɛde korɔ yɛde kɔ ko da biara sɛ ɔtu yanko bɛ yɛne nhemfo bɛ pii yanko ɛsɛ mmoa. nti wei nea ne yɛde kɔ pɔn yɛde kɔ pɔn na yɛde asa awɛn asikanyɛ kofi yɛsa de awɛn otumfoɔ no amu anaa ɛɛ momfa wei nkɔ si wɔ bi sɛ tietie deɛ duro ni ɔhɔn nti saa na ɛyɛ.

ɛhɛn dɛ gyɛ ɔde ba ne atɛn nti ɔyɛ ɔhene ba apart from atɛne atɛne hene no ɔyɛ ɔhene ba otumfoɔ na ɛwɔ no nti ɔyɛ ɔhene ba ɛna ɔsaa maa no atɛne a wɔn na ɔsaa de wɛn no yɛsaa de kɔko yɛde yɛ biribiara na ɛno ama neɛ no no nana bɛda ase ah, yo ɛne ɛsɛ ɛda ase bɛba sɛ wodin de sɛ yɛfrɛ me ɔhene ba yɛ antɛm yɛ antɛm me ghana no so yɛ anything can happen anything can happen bɛda ase Meda ase esiane Ɔheneba Yaw Nkyɛn ɛna yɛde no adi nkɔmmɔ mprempren. Menhwɛ ɛɛ sikiritifoɔ no ɛsosɔsosɔ wɔn nsa na kyerɛ sɛ wɔn barricade even though sɛ barricade ɛda so ɛwɔ hɔnom no wɔn asosɔ wɔn nsa afeesi crowd no na yɛka sɛ barricade ɛwɔ hɔ deda nanso wɔn asɔ wɔn nsa ɛde atwa hyia ɛɛ baabi a barricade ne wɔ ne nyinaa sɛ wode mmanhyia paaki ne so a yɛde metal barricade yi railings yi sɛdeɛ securityfoɔ no yɛ no no ɛde atwa kanko kɛseɛ paa ɛwɔ park no so deɛ wo sɛ park biara deɛ ɛbɛka sɛ ɛyɛ rectangular saa na wɔde afa so saa ɛna otumfoɔ ɛte edwa no mu ɛna dodoɔ no a nipa dodoɔ no ɛbaeɛ no nyinaa egu adeɛ no akyi aha nanso ɛnɛ yi a yɛretu apo no So bammɔfoɔ no nyinaa nso de wɔn ani afeesi public no asosɔ wɔn nsa na enti mpanimfoɔ nam mu na wɔrekɔ, mpanimfoɔ nam mu na wɔrekɔ, na kyerɛ sɛ nnipa a ɛbaa park no soɔ no na ɛrekɔ mprempren, wɔn a wɔwɔ barricade no akyi no deɛ wɔbɛtumi akɔ na menim Ɛɛ, sɛ enti a wɔasɔ wɔn nsa saa, nanso agya akɔyɛ bammɔ nsɛm. Wɔasɔ wɔn nsa na wɔrefeesi crowd no. Ebia wɔrehwɛ sɛ dwa yi betue. Obi ayɛ n'adwene sɛ wɔbɛto obi bɔtɔ mu a, anaasɛ sɛn na ɛteɛ na wɔatumi adoa no. Ɛɛ, mpanimfoɔ no reba bɛhu ɛɛ, ɛɛ, atɛntɛbɛnfoɔ no. a wɔyɛ mmɛnhyɛnfoɔ anaasɛ mmɛnsonfoɔ no bɛhu sɛ wɔn atɛntɛbɛn tuatua wɔn ano. Ɛɛ mpa mpaboahene ɛso eti ɛhɔnom ɛɛ sɛnti a yɛwɔ mpaboahene wɔ adwabere mu no ne sɛ sɛ kɔba sɛ wɔhene nam yɛnim sɛ wɔhene wɔnan si fam a na kyerɛ sɛ yɛtu wadeɛ so. Enti na yɛkɔtu ɔhene adeɛ so a, yɛworɔ ne mpaboa na yɛde abɔ n'apampam na yɛde no atu asi fam, na kyerɛ sɛ yɛtu adeɛ so. Ɛkyerɛ sɛ ɔhene nan nsi fam. Enti ɔhene biara nam a, mpaboa soafoɔ hene so ka ho bi, mpaboa spare ka ho, sɛdeɛ biribi nti, deɛ ɛhyɛ no no kye a, wɔbɛtumi ahyɛ foforɔ a monom hɔnom a ne nan nsi fa mu, sɛdeɛ nkyeɛ no kyerɛ no no.